Susana Cemileva, Baqlaçıqnıñ maceraları. On yedinci bölüm, Yaramay haberler. Balalar Leylânıñ evi yanındaki duraqqa raat-raat barıp çıqtılar. Avtobustan engen soñ da biraz subetleşip, isteklerini pek ciddiy olmağan şeylerge masraf etmeyceklerine qarar berdiler. Birazdan köyge ketken avtobus da yetip keldi, Enver köyüne ketti. Leylâ tamam üyleylik sofrasına yetişti. Sofra başında Leylânıñ anası babasına bugünki muzıka dersi nasıl keçkenini añlattı. Leylâ ise daa çoq çalışmaq keregini hatırladı ve aşhanede anasına yardım etken soñ, pianino yanına aşıqtı. Ana-babası qızınıñ bu ğayretine pek sevinip, onı bir özüni qaldırdılar. Pianinoda çalışır eken, Leylâ kün keçkenini duymay qaldı. Pianinonı qapatqanda bayağı boldurğanını, amma aynı zamanda pek memnün alda olğanını duydı. Yahşı çalışmaqnıñ sevinçi bu demektir. Egleceden zevq alğanı kibi, işten de zevq almaq mümkün. Men de baqlaçıq kibi, özüm çalışa ve öz-özümni quvandıra bilem. Nevbetteki bazartesi künü Leylâ mektepten qaytqan soñ anasınen soñki derslerni, yazda oquması kerek kitaplar cedvelini ve diger meselelerni muzakere ete edi. Birazdan babası da işten qayttı. Bugün ertece qayttıñ? dedi Leylânıñ anası. E, maña köyden telefon açtılar da, bugün aqşam anda mektepte toplaşuv olacaq. Hoş olmağan bir şeyler ola, bizge de kelmege rica ettiler, dedi baba. Leyla odasına çapıp ketti ve Enverge telefon açtı. Enver, selâm! İşleriñ nasıl? Köyde ne ola ya? Aqşam toplaşuv keçirilecek eken, ne sebepten? bir nefeste soradı Leyla. Aleyküm selâm, Leylâ, cevap berdi Enver. Telefondan kelgen sesinden Enver kederli olğanı duyula edi. Ee, yahşı şey yoq, yazıq ki. Bugün mektep qapatılacağını ayttılar. Soñki çañ ve imtianlardan soñ köymizdeki mektep başqa çalışmaycaq eken. Bütün balalar qomşu köy mektebine qatnacaqlar. Olacaq şeymi bu? soradı Leylâ. Bu mektep köy içün pek emiyetli de. Binası pek yahşı, anda o qadar meraqlı şeyler olıp keçe. Şu mektepte menim anam-babam qatnay edi. Men de anda birinci sınıfnı bitirdim. Bu mektep köyümizniñ ğururıdır. Onıñ bir çoq mezunları bütün Qırım boyunca çalışmaqtalar. Bilemiz de, bu sudaq ve rayon başlarınıñ qararı eken. Añlaşıldı, dedi Leyla. Aqşam toplaşuvında körüşermiz. Biz bütün qurantamıznen kelecekmiz. Aqşam saat sekizlerde mektepniñ toplaşuv odasında köy halqınıñ aman-aman yarısı toplandı. Er kes özara fısıldaşıp tura, bu yaramay haberni qonuşa edi. Soñra köy başı çıqışta bulunıp, mektep binasını turistik merkez içün ayırmağa qarar berilgenini bildirdi. Köyde turistik merkezi olsa, yañı iş yerleri, musafirler olacağını, demek ki, yollar qurulacağı, köy abadanlaştırılacağı aqqında añlatır eken, sözlerine özü de pek inanmay edi ğaliba. Bu fikirlernen er kes razı olsa da, mektepniñ keleceginen meraqlana ediler. Mektep, köy yaşayışınıñ merkezi. Mektepte pek yahşı ocalar çalışa. Köy reisi kâğıtqa baqıp, mektep qapatılmasınıñ bir sıra sebeplerini oqup berdi. Talebe azlaşqanı, mektep binası ve stadion tamirge muhtac olğanı. Qomşu köydeki yaqında tamir etilgen ve donatılğan mektepte bütün balalarnı toplamaq daa uyğun körüngen. Adamlar da bayağı vaqıt turıp, mektepnen bağlı bir çoq güzel vaqialarnı añdılar. Mektep azbarında nasıl bayramlar keçirilgeni, Öz evlâtlarını birinci sınıfqa ketirgenlerini, kitaphanelerini sevgenlerini, mektep stadionında ise bütün yaz Raketa futbol taqımı çalışqanını hatırladılar. Eh, ne aytarsıñ, mektep er bir köy sakini içün ömürniñ bir parçası edi. Vaziyetni deniştirmege çare tapmağan köydeşler yavaş-yavaş darqalmağa başladılar.